O gynefin Tony a Coloma y daw rapper Gwalchmai, Johnny R. Shwt wyt ti'n mynd ati i adeiladu? Yy... T'mod beth yw'r dechreuad a beth wyt ti'n gwau mewn ar ei ben e? Ie wel d- dechrau efo TR eight oh eight bass kick... Ie. ...a mwn efo hyn. Hwn di'r classic. Ie. A wedyn ma'n bosib i programio hwn. Yn iawn. A ar ôl hon, tipyn bach o percush. A just build y can i fyny. A, wel, mae'n bosib. Ar ôl hynny, os ti'n ti licio rhyw samples ar can arall, fatha dwi'n licio lot o'r flute sample,

So, mae'n bosib i, i gael hwn yn iawn hyn, a wedyn... A building on the need of space, starts, knock it down. So, ar ôl hynny, da chi'n sgwennu raps, a dipyn bach ond drosto. Ie. Yeah. A

Mae faint o gynulleidfa Gymraeg sydd i i ddanstudio yma? Uh, Wel, mae lot well rwan. Uh, mae un o dau bands Gymraeg a mae posib i cael rhywbeth debyg i'r sîn Lloegr. Felly ti'n gweud bod yna sîn ddawns Gymraeg neu rhywbeth? Does, mae ma yn, mae yn lot yn well rwan. Mae un o dau bands yn trio wneud o. A mae pwysig i cael rhywbeth yn Gymraeg i lefel Bomb the Bass, Cold Cuts, mm. Beatmasters. A jyst trwy fy ffrindiau fi yn yn trio ca'l rwbath yy reit da. O's n- o's 'na rwbeth t'mod yy Cymra- o's 'na ddimensiwn Cymreig... Ie. ...iddo fe neu odyn ni yn yn adlewyrchu rwbeth sy 'di dod o 'Merica trwy Lloeger a wedyn... Ie. ...ma' fe'n dod i Gymru? Beth ellith ei olygu i ni fel Cymry ellith... W- wel... ...o's 'na neges ni fel Cymry ynddo fe? Do ma'n ma'n ma'n posib i neud stamp Cymraeg ar peth dawns a do's na'm jyst neud copio o beth ti'n neud yn 'Merica. Mae lot o pobl yn Lloegr yn trio neud o a trio neud o'n mwy natural a os mae bosib. Wyt ti'n meddwl bod ti'n dechre... Cael fy sŵn dy hun. Dych chi'n meddwl? Wyt ti'n meddwl bod ti'n dechre dod at hwnna neu...? Do dwi dwi cael lot o lot o pobl uh, interest go lew yn y sîn a trio cael just trio cael peth uh, cario ymlaen efo nhw. Mm. Cael rhyddhau records a tapia a lot lot o interest. Wyt ti'n meddwl gei di gydnabyddiaeth tu fas i Gymru neu wyt ti'n meddwl ti'n cael mwy o drwbwl i gael cydnabyddiaeth oddi fewn i Gymru? Mae mae'n job i cael hype yn Cymru do. Mae'n cael lot mwy o interest yn yy stwff house, hip hop yn Lloegr. Ond 'dyn nhw ddim yn edrych arnot ti fel rhywbeth wild ethnig a Chymraeg a... Ie mae yn tipyn bach ma' os ti'n siarad am stwff Gymraeg rŵan ydi Anhrefn, Flaps. Hmm. Bands indie. A a jyst wel ma'n preconception i pobol. Hmm. A 'di ga'l slagging go lew yn NME a rwbeth a ond yn y byd dawns ma' lot mwy o respect dych chi weld. Os yy dwi 'di ca'l taps allan a ca'l reviews go lew yn Black Echoes, Blues and Soul.

A 'na fo. Os ti tr- trio ca'l rwbath da iawn yn Cymraeg, grêt.